Agoo, eve dukɔa go dom he. Agoo, eve dukɔa go dom he.
Egbea medi be míakpɔ na ɖe yi nye mía tɔ yiwo le Britain. Woawo medi be míakpɔ. Nu ta medi be míakpɔ woƒe nya gbɔ nye be mía tɔwoe, mía nɔviwoe, mía srɔ̃woe le Britain le fi ma. Èle egɔme se nam be? Ahan. Magblɔ nya ɖe kɔde me. Nu gbãtɔ yi medi be magblɔ nye be, ne èkɔ ame woamewuwo kɔ da ɖe la, ame eve alo etɔ̃ woawe kewoe mele Britaintɔwo ƒe agbe srɔ̃ o. Sigbe ke Mi le kpɔkpɔ be ame yiwo le British tɔwo ƒe agbe srɔ̃ la alo ame yiwo le le yevowo ƒe agbe srɔ̃ la, wo le agbɔsɔ le tso ŋkeke yi ŋkeke me. Si gbe me le kpɔ ema. Nu gbãtɔ yi me di be ma gblɔ na wò nye be, ma va kɔ message ɖe le English gbe me kɔ da ɖe nyewo screen dzi. Nàkpɔe le tsia me le fii. Nàxlẽ ne nàkpɔ ɖa. Ale yeovowo wɔ kple ameyibɔwoe ɖe. Mía tɔ ameyibɔ yewo yi ɖe yeovowo ɖe akpa gãtɔ le agbe ma srɔ̃. Be wònye be ne. Menye le ga nana me kpa dzi o. Vɔ magblɔ nya ɖe. Be, ne ekɔ ŋku kɔ da ɖe eme agblɔ nya ya, wòakpɔe be dzɔ ɖe woƒe te dzi. Na miakpɔ be wòmaganye viɖe na yi o ɖe, aɖe asi le eŋue. Sigbe ya Yehovo wɔ kpli Afrika ye ma. Ya mía tɔ mía tɔ yiwo le fuma ɖe mewɔ dɔ na ame ɖe kpɔ yi le London. Ne kpɔ be yi di be ya dasi le ŋue ɖe efia be mega mega le vi ɖe kpɔ le ŋue o. Lɔlɔ yi le de de fia wɔ ɖe hade vi ɖe yi le kpɔkpɔ le ŋue ta. Ta nu gbãtɔ medi be nànya nye be, ne wokpla ame ɖe mi le katsa si gbeɖe, kpɔ gbɔ be wò tsɛ le e you is fifty fifty. Èle gɔmesi nam ɖe? Aƒedzikpɔe le na amea o, edɔwɔe le na amea o, kpɔ gbɔ be woƒe dedienɔnɔ hundred percent, mègawɔ naneke kɔ tsia ame ɖeke o ao. Èle gɔmesi nama? Haɖe wò ŋgɔgbeɖeɖe ta. womewɔ nana ɖeke kɔ tsia me wɔ british wɛ kple miatɔ yiwo yi ɖe fima ɖe ne menye video woakpɔ le ŋu o ɖe womawɔ na ɖeke na wɛ ta eya nye nu gbãtɔ me di be miakpɔ ele gɔme si nam ɖe ewo yi le dɔ wɔ ɖe kpɔ gbɔ be yi tse yi na business ye ko mi mi lé fifty fifty cinquante pour cent

Ame woame eve alo ame ɖeka eye atrɔ gbɔ va ava xe fe na wòe. Ele gɔme si nam ɖe. Nye ŋutɔŋutɔŋutɔ ame ame ame nyewo nyadzɔdzɔ ɖe ya makɔ me mekɔ message kɔ le dada ɖe screen dzi. Makɔ da ɖe screen dzi woakpɔe le screen dzi dze woaxlẽ ele English me ye vɔ ne le kpɔ le French me ɖe Wòate ŋu atranslate, ŋlɔ English ma tututu ɖe French me. Dze wòase nyaa gɔme. Be ɖe mekpɔ aƒe dzi ne yeovoɔ, alo mekpɔ aƒe dzi na nɔvinye, efonye, yi le Londres ɖe, etsi nam be ɖe yi nam aƒe for free. Ta e, exa ma maƒle o, edzo maƒle o, etsi maƒle kɔ kpɔ aƒea dzi ɖe mekaka yi o. Vɔ ne ame dzra afia ya ɖe, wò susu ɖe leke wòawɔ? Mía tɔwɔe. Exɔ gbalo ya menɔ ɖeka me, menɔ eve me, menɔ etɔ̃ me ya menɔ aƒea dzi kpɔyi. Agreement kae nɔ wò kple amea dɔ me? Ya ta mele gblɔ, mègafe kple wò agreement o. Woma yi na nɛ kpɔ be ɖe nèle aƒe dzi kpɔ na be alo nèle dɔ wɔ kple ame ɖe ɖe, dze agbagba naxɔ woma, eya ale etsɔ me nawɔe. Ne womewɔe o ɖe eda ƒu. Ele gɔme se na ma. Babia ya me bia yovua be leke efe xexea ɖe leke mia wɔ etsi na me fe xexe me le o. Ame yo me wɔ dɔ na me wɔ dɔ na mu gbogbo ɖe vɔ ame ya tɔ ɖe ya me di be ma kɔ wɔ evidence. Aƒe dzi ya me kpɔ nɛ. Etsi nam simple and short. Be aƒea de do la be ɖe ƒle ʋu nam. Me ʋua xɔ accident ɖe menye yi akɔ gakɔ nam be mava dzra ʋua do. Na mi vɔ le ʋua me ɖe menye yi akɔ gakɔ nam be mava ƒla mi kɔ de ʋu me ne maku. Haɖe ɖe ƒle ʋu nam. Miatɔwe aƒea ɖe ne me rent aƒea ɖe me da vɔa. Yata me le gblɔ. Ne le dzɔdzɔ ɖe dziwɔ ɖe witi mi die ti fet me le tsitsi na be ɖe red aƒea. Witi di mi die ti fet. Ne le aƒe dzi kpɔ na me ɖe ya amia me le fexe na we ɖe nya be amia le obu kɔ sia. Gba edze be wa he fe na we light bill me dze be na he o water bill me dze be na he o. Vɔ ne te wu le ma ƒe te wɔ ɖe ke ma kpɔ be amia le obu kɔ sia kple owu ga. Makɔ message kɔ da ɖe. Especially British tɔwɔe. Nye me na ne French tɔwo le wɔ sigbe o. Vɔ me kpɔ be British tɔwɔe mía akpa gãtɔ, mía ƒe ame akpa gãtɔ yi wo va le Britain ne, agbe ma nɔ le ma. Ya ta me kɔ British tɔwo kɔ le example wɔ. Ya ta ma kɔ wa dome tɔ ɖe ka ƒe message wɔ kɔ da ɖe emɔ dzi. Ne na kpɔ wo ya kpɔ dzi eme wa kpɔe. Ele gɔme se ɖe? Ahan. Efia be ɖe wòle nye bukɔ sia ema. Ta ne èle dɔ wɔm na ame ɖe, kpɔ be amewo le wò bukɔ sia ɖe me nɔ gblɔ. Ne èkɔ yi ɖe police station woava nɔ fu de na wòe. Kɔ kɔ yi ɖe mía tɔgbuiwo gbɔ. Ahan. Kɔ kɔ yi ɖe mía tɔgbuiwo gbɔ. Mègakɔ yi ɖe police station o. Woava trɔ to mɛ. police station ne mègakɔ yi fi ma o ega mele asiwò kura tse wòava nɔ nya he o trɔe kɔ kɔ yi ɖe kɔ yi ɖe eh, amegawo gbɔ la ahan ebla wo be antɔa le wo si mía tse nogokpo le mía si ne meganye fi ma tse o teƒe bubuwo li mava wɔ video dze tso corruption police service ŋu enye meva yi record police inspector yi xɔ enye mele kuku le dɔnɔba dzi Enye mele kuku mexɔ accident le kuku ɖe police inspector xɔ laptop hade nyo accident ta me record go record ya le asinye va se ɖe gbe me record inspector ele gɔme se nam ɖe aha mava gblɔ police ɖe nyuewo le wo me sigbe ke vɔn le wo me ta mava gblɔ nyueƒe aga gblɔ vɔn tseƒe magblɔ Ega yi me wòne le kuku le dɔnɔ ba dzi ɖe. Ame ɖe ya le ega xɔ de kotoku me ne wa wɔ case foolish case ta me ga kɔe kɔ yi fima o. Ao ga tɔ yi ne le wa ƒe dzi kpɔ ɖe a va he fe wa wa wɔ case fucking case ta me de kuku na wɛ kɔe kɔ yi na mia ŋɛ tɔ wɛ. Mia le nya wa dɔ wa jɔ fine. dzɔdzɔme ɖe meflu mí o. Vɔ ne enye Kristotɔ ele vɔvɔ̃ na Yesu Kristo ɖe, de asi nya. Ne le vɔvɔ̃ na Yesu Kristo ɖe, de asi nya. Enya yi ma tsi na wɔ ema. Vɔvɔ̃nɔtɔ ɖe mele mía dome o. Mía ʋeawo ɖe menye vɔvɔ̃nɔtɔ wɔe o. Ta ne le nyewo gbe se ɖe, mèganye vɔvɔ̃nɔtɔ. Ne enye vɔvɔ̃nɔtɔ ɖe, wòa dɔ le agbe me. Ele egɔme se nam ɖe? Ahan. Eya gblɔ mele. Ne èle dɔ wɔm kple ame ɖe, èkpɔ be ameɛ mele fe xe na wò ko bia ameɛ. Ne ameɛ maxe fe na wò ko, dzo. Edɔ ma mana dɔ awu wò aku wò ao. Dzo, retire or resign. Èle gɔme se nam ɖe? Hafi ame ɖe nava bu kɔ sia, kɔ sia me bubu ɖe dɔ viɛ. mía tɔ yiwo le Londres ɖe, woƒe agbe, ne, ne èle, èle dɔ wɔm na ame ɖe ko, ŋlɔ woƒe agbe ɖe comment, ŋlɔ, nam comment ɖe nua te. Ŋlɔ comment, ne makpɔ be ɖe èse, èkpɔ be ɖe nyateƒe ele dzɔdzɔ ɖe dziwòe. Ne ele dzɔdzɔ ɖe dziwò, advice mana wò, magana wò advice o, ŋlɔ comment kɔ ɖo nam. Ame ɖeke ma, game, agbe ŋu ke, maganɔ ame ɖeka anɔ sumlesumle ao. Eŋu ke, megale ema me o. Mía tɔwoe. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyɔe na woe. Ele egɔme si ɖe? Dzɔgbenyɔe ya manɔ bia zã. Mawu sobolisa, Mawu aɖaŋuwɔtɔ, netu tsi fafa kɔ ɖe dziwòe, nena dɔ dzɔgbenyɔe woe. Mawu yi na tsi dza ɖe ame nyui kple ame vɔ̃ ƒe agble dzi ɖe, nena dzɔgbenyɔe woe. Mawu yi na be no dzi vi. Dze vie nya ale yewo noa nuwo ɖe. Menye ame ɖekee fia be nàgbɔ nu ɖe. Ne na dzɔgbenyuie wɔe. Na le dɔ wɔ kple British especially British mía tɔ ameyibɔ yiwo va yi nɔ Britain ɖe kple yovo yiwo nye British tɔwo ɖe. Kpɔ gbɔ be yi le se nyuie ɖe. Mègawɔ dɔ kɔtsɛwɔe o ao. Wobe agbe ɖe wome wometsɛ nu amewɔe amewɔe o. Eya ta Ghana dudɔe da ɖɛ va se ɖe egbe hade British tso eta. Mía tɔwɛ, mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie na wɛ. Mega ŋlɔ be o. Subscribe. Subscribe. Menya.